נישט דא קיין שום זאך אין די וועלט וואס דו קענסט דזשאסטיפייען א פעסט אז ס'זאל דיקטעיטן א פיוטשער. ווען א מענטש איז יונג און פאנגט אן אין זיין לעבן און ער האט זיך פארפלאנטערט מחמת איזה סיבה שיהיה האט ער זיך פארפלאנטערט און ער האט זיך דערזען אז ער איז אין צוואנציג טויזנט דאלער חובות, פאר אים איז דאס א בארג, ער ווייסט נישט וויאזוי זע איך מיך פון דעם ארויס. יעצט אויב קענסטו סאמהאו גיין און צושפרייטן דיין צוואנציג טויזנט דאלער צווישן אלע קרעדיט קארדס, צווישן אפאר קרעדיט קארדס, אז דו זאלסט אין ערגעץ נישט זיין לאמיר זאגן מער פון טווענטי פייוו פערסענט, ס'קען מאכן א לייף טשעינדזשינג איווענט פאר דיר, ס'בייסט, וועגן דעם רופט עס די תורה אזוי אן. אזוי ארום איז כאטשיג די פעימענט וואס דו מאכסט יעדע חודש גייט נישט פאר די רוחות, ס'גייט פאר דיר, ס'גייט אפצוצאלן דיין קרעדיט קארד בעלענס, גיי צו ברענגען דארטן וועליו, ברענג נישט מיט דיין בעגעדזש מיט פראבלעמען, גיי אריין מיט א פרישקייט, מיט א ענערדזשי. זייער אסאך מאל איז דא מענטשן. זיי רילי וואנט טו סטארט ען ניו בעגינינג, זיי ווילן אנהייבן א פרישע התחלה, און איך רעד, פארשטייט זיך דאס איז די גוט געלט פראגראם סאו איך רעד בעיקר אין ענינים פון געלט, מען קען עס עכט רעדן פון אנדערע ענינים אויך, עניני רוחניות, ווייסט דאך ווער ס'הערט מיך אויס גענוג לאנג ווייסט דאך מסתם שוין אז איך זאג אייביג אז גשמיות מיט רוחניות ארבעט געווענליך די זעלבע, איינער וואס ער לאזט זיך נארן. בגשמיות געווענליך לאזט זיך נארן ברחניות אויך, און איינער וואס לאזט זיך נארן ברחניות לאזט זיך נארן בגשמיות, וואטעווער, ס'איז א סוגיא פאר זיך דאס, באט איינער וויל אנהייבן א פרישע השכלה, און איך זעה זייער אסאך מאל ס'קומט אונטער ס'קומט אויס צו רעדן מיט מענטשן און זעהן סיטואשענס פון מענטשן, און איך זעה א זאך וואס איז באמת א ווייטאגליכע זאך צו זעהן, ס'דארף נישט געשעהן, אבער אסאך מאל מענטשן כאפן נישט, וועגן דעם וויל איך אביסל ארומרעדן פון דעם, אז מען מיינט אז מען איז אין א מעסד אפ סיטועשאן פאר וואטעווער ריזען איז מען מעסד אפ און מען קען זיך נישט ארויסזעהן פון עס. דאס אין אנדערע ווערטער וויפיל מאל הער איך פון א מענטש זיך זאגט ווען איך וואלט ווען דאס געהערט פאר איך בין אריין אין די גאנצע מעס אפ וואלט ווען געווען אנדערש אבער יעצט איך בין שוין אין דעם פעקל איי דאנט טינק איך קען ארויסגיין און ווען א מענטש זאגט ער איז ביי די פארטי פייוו איז איין זאך, נישט ווייל דאס איז יא אמת, אבער דעמאלטס קען איך הערן, דו ווייסט אבער וויפיל מענטשן זאגן עס ביי טווענטי פייוו? דו ווייסט וויפיל מענטשן זאגן עס ביי טווענטי טו? נע, איך בין שוין אריין אין א פעקל. אקעי? שוין אמאל געהערט א פופצן יעריגע בחור זאגט, מיין גאנצער לעבן האט זיך דאס קיינמאל נישט אויסגעארבעט. כמיין אז די רעדסט דא פון א זיבעציג יעריגע איד. א גאנצן לעבן. ביי מיר ארבעט דאס קיינמאל נישט. ס'איז א מורא'דיגע יאוש און ס'איז א שאד ווייל ס'פעלט נישט אויס. איך גיי דא ארום רעדן פון אביסל פרעקטיקל הדרכות אויף ענינים פון געלט, וויאזוי א מענטש דארף וואס א מענטש וואס זעהט זיך אין א געוויסע פעקל דארף אפערעיטן, איך וועל טרייען צו ברענגען א משל פון א מעשה שהיה, פון א מעשה וואס איך האב מיטגעהאלטן ביי איינעם, אין א געוויסע וועג וויאזוי ער ער האט זיך געטראפן אין א פעקל, אבער באמת איז דאס תן לחכם ויחכם עוד, טריי צו טראכטן פון עס, נישט דא קיין שום זאך אין די וועלט וואס דו קענסט דזשאסטיפייען א פעסט, אז ס'זאל דיקטעיטן א פיוטשער. א פעסט איז די פעסט און די פיוטשער איז די פיוטשער. פארשטייט זיך מ'דארף אייביג טראכטן וויאזוי מ'זאל עס אדרעסן און וויאזוי מ'זאל קעיר נעמען פון עס, אבער די כלל נקוט כלל איז עי' בידך. וואס ס'איז געווען אין די פעסט און די פיוטשער האט נישט קיין שום שייכות. סאו דא רעדט מען פון א אינגערמאן וואס ער האט זיך דערזעהן מיט בערך צוואַנציק טויזענט דאלער חובות. ס'איז דא מענטשן וואס לאכן, צוואַנציק טויזענט דאלער חובות דאס איז ממש א דזשאוק, פאר מיך הלוואי צוואַנציק טויזענט דאלער חובות. ביי דעם אינגערמאן איז דאס געווען א בארג, און באמת איז אזוי, ווייל ווען א מענטש איז יונג און פאנגט אן אין זיין לעבן, און ער האט זיך פארפלאנטערט מחמת איזה סיבה שיהיה האט ער זיך פארפלאנטערט, און ער האט זיך דערזען אז ער איז אין זיך אז ער אז ער איז אין צוואנציג טויזנט דאלער חובות, פאר אים איז דאס א בארג, ער ווייסט נישט וויאזוי זעה איך מיך פון דעם ארויס. איבערהויפט נאך, מען רעדט דא פון קרעדיט קארד חובות, און יעצט פאנגט זיך אן א גאנצע סייקל, כ'וועל ענק זאגן וויאזוי די סייקל ארבעט ביי אסאך מענטשן. די סייקל ארבעט אזוי. איך זיץ אין צוואנציג טויזענט דאלער חובות, מיין בודזשעט דארף איך קאווערן, איך האב שוין וואטעווער איך איינס צוויי דריי קינדער וויפיל ווער האט שוין אויך א אווערהעד, קויפט א הויז צו געדינגען א הויז וואטעווער, איך וואלט זיך ווען געקענט ווען איך פאנג ווען יעצט אן און איך דארף אנהייבן מיט א דזשאב וואלט איך ווען געקענט אנהייבן מיט א דזשאב וואס ס'וואלט מיך געקאווערט מיין בודזשעט און איך וואלט ווען געווען אקעי מיט עס און איך וואלט געדארפט צוביסלעך זיך אויפארבעטן צו קענען מאכן מער געלט שפעטער, איך זאל קענען אוועקלייגן געלט אויך, אפשר איין טאג אריינגיין אין ביזנעס אדער זיך אויסלערנען עפעס א פראפעשן, וואטעווער ס'איז. דער אינגערמאן טענה'ט אבער, כ'האב צוואנציג טויזנט דאלער חובות, איך צאל אויף דעם גראבע גראבע גרויסע אינטערעסט פון קרעדיט קארדס, איך זע נישט קיין שום וועג אז איך זאל מיך קענען זען ארויס פון דעם, סאו. אפילו איך גיי יעצט אנהייבן א דזשאב, ס'וועט מיך קאווערן מיין בעיסיק עקספענסעס, ס'גייט מיך אבער נישט קענען קאווערן די חובות אין וואס כ'האב מיך אריין געלאזט מיט די גראבע אינטרעסט, סאו כ'גיי מיך דא זעהן אזוי ווי אין א, ערגער פון א טרעדמיל, א טרעדמיל וואקט מען און מ'וואקט און מ'קומט נישט אן, איך גיי גיין בעקווארדס ווייל ס'קאווערט טאקע מיין בודזשעט, אבער די די חובות זעה איך נישט קיין שום וועג וויאזוי ס'גייט ווערן באצאלט און פלאס ס'קאסט מיך יעדע חודש גראבע אינטערעסט. עד כאן הסיטשועישאנס פון וואס אונז רעד מיר, וואס איך גיי דאס נעמען פאר א משל צו זעהן וויאזוי אזא אינגערמאן זאל זיך ארויסזעהן באט דאס מיינט נישט אז דאס איז די וועג פאר יעדן איינעם, ס'איז נאר פשוט בבחינת תן לחכם ויחכם עוד. סאו, די ערשטע זאך וואס אזא אינגערמאן דארף קוקן איז, און מיין וועג וויאזוי איך וואלט עס צוגעגאנגען צו דעם איז, וויאזוי איז דיין קרעדיט? דיין קרעדיט איז זייער א וויכטיגע פעקטער צו קוקן דא, ווייל העפענס טו בי אין די סיטועשן איז די קרעדיט נאכנישט געווען אנגעמעסט, די מענטש האט געמאכט זיכער מינימום פעימענט זאל יעדע חודש ווערן באצאלט, און ער האט אויך געהאט א גוטע דזשאב אפער וואס ער האט געקענט אריינגיין און זיך קאווערן זיין בודזשעט, און ער וואלט אפילו געקענט דארטן וואקסן אויך, ער וואלט נאר נישט געקענט זען וויאזוי די חובות כפד ווערט באצאלט. סאו וויאזוי איז דיין קרעדיט? און העפענס טו בי אז ברוך השם סיי ער סיי זיין ווייב די קרעדיט איז נישט געטאטשט געווארן, ער האט קיינמאל נישט געמאכט קיין לעיט פעימענטס, ס'איז נישט די בעסטע קרעדיט סקאור פארוואס ווייל ער האט. ער האט גרויסע בעלענסעס, איז טאקע די קרעדיט סקאור נישט די בעסטע, אבער למעשה האט ער נישט קיין שלעכטע קרעדיט, ער האט נישט קיין לעיט פעימענטס. סאו די נעקסטע פעקט פון די סיטועשן איז אז די מענטש האט נאך קרעדיט קארד עוועילעבל קרעדיט, דאס הייסט ער האט אין זיין קרעדיט קארדס נאך אוועילעבל קרעדיט סאו מען רעדט דא לאמיר זאגן פון צוואַנציק טויזנט דאלער קרעדיט קארד בעלענסעס און בערך נאך צוואַנציק טויזנט דאלער אוועילעבל קרעדיט וואס די אינגערמאן האט געטון זייער גוט ער איז געווען דיסציפלין ער האט נישט געפאטשקעט אז ער זאל זיך אינקריסן זיינע חובות ס'איז נאך געבליבן צוואַנציק טויזנט דאלער אוועילעבל קרעדיט סאו וואס אונז האמיר גערעדט איז אז דער אינגערמאן זאל נעמען זיין צוואַנציק טויזענט דאלער חובות און אויף עפעס א וועג צו צושפרייטן די צוואַנציק טויזענט דאלער צווישן אנדערע קרעדיט קארדס אויך כדי זיין קרעדיט סקאור זאל ארויפגיין. לאמיר דיך פרעגן א שנעלע שאלה, וויאזוי וואלט זיך דיין לעבן געטוישט אויב דו האסט ווען א פראווען סיסטעם צו מעסטערן דיינע פיינענסעס, אויפבויען זיך א עכטע שטארקע הצלחה מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און סטיקן צו א פלען וואס ס'ארבעט באמת? קוק, אויב דו ביסט מיד פון פילן אווערוועלמד און סטאק אדער דו ביסט פלעין נישט זיכער צו דו מאכסט די ריכטיגע פיינענשעל דעסיזשענס, זאלסט וויסן דו ביסט נישט אליין, רוב מענטשן מוטשענען זיך ווייל זיי האבן נישט די ריכטיגע גיידענס, די ריכטיגע הדרכה, אדער די ריכטיגע טולס, אדער א גוטע שטארקע סופארט סיסטעם וואס ס'זאל זיי האלטן אקאונטעבל. דאס איז עקזעקטלי פארוואס איך האב קריעיטעד די גוט געלט קאמיוניטי. ס'איז א פרייוועט קאמיוניטי וואס איך פערסענעלי, איך אליין, גיידט דיך בעזר השם מיט פרואוון סטרעטעדזשיס צו בילדן לאנג טערם סוקסעס. עס באקומען עקספערט גיידענס, פראפעשענעל טולס, און א קאמיוניטי, א קהילה, א צאמנעם פון לייק מיינדעד פיפל, מענטשן וואס טראכטן די זעלבע, וואס זיי האבן איין גאול פון לאנג טערם פיינענשעל סוקסעס. אויב דו ווילסט פיינעלי נעמען קאנטראל אויף דיינע פיינענסעס און זיך בויען אמת'דיגע הצלחה, שיק יעצט א מעסעדזש מיט די נומבער וואן צו אייט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו וואן טו און מען וועט דיך צוריקשיקן בעזר השם וואס דו דארפסט טון צו דזשוינען די קאמיוניטי. פליז ווארט נישט ביז סאם דעי וועסט עס טון, ווייל די סאם דעי נעווער קאמס, ס'קומט קיינמאל נישט אן. נעם די ערשטע סטעפ רייט נאו, יעצט, בשעת דו הערסט עס, פאוז און שיק די מעסעדזש נאמבער וואן צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. איך ווארט דיך צו זען אין די קאמיוניטי און דיך האבן אלס א מעמבער ביי אונז אין די קאמיוניטי. עס מיינט אזוי, די בענק, די קרעדיט קארד קאמפאני, קוקט אויף אסאך פעקטארס ווען זיי דיטערמינען די קרעדיט פון די מענטש. איינס פון די פעקטארס וואס זיי קוקן, כ'האב געזאגט די קרעדיט קארד קאמפאני? נישט די קרעדיט קארד קאמפאני, די קרעדיט בירא. די קרעדיט קארד בירא קוקט וויפיל קרעדיט ווערט גענוצט ביי א ספעסיפיק קארד. סאו לאמיר זאגן למשל, א מענטש האט א קרעדיט קארד פון צען טויזנט דאלער ביי טשעיס מאנהעטן בענק. אויב נוצטו צען טויזנט דאלער קרעדיט פון די צען טויזנט דאלער האסטו בעסיקלי גענוצט דיין הונדערט פראצענט פון דיין קרעדיט און דאס מאכט זייער א שווערע, כ'גיי נישט זאגן נעגעטיוו, אבער ס'מאכט ס'איז א שטארקע פעקטאר אין די קרעדיט ביורא אז דו ביסט ביי הונדערט פראצענט. אז דו ביסט ביי פֿינף טויזנט דאלער איז סאך בעסער, דעמאלטס ביסטו ביי פופציג פראצענט, אה איך האב א אנדערע קרעדיט קארד וואס כ'האב גארנישט גענוצט, דאזענט מעטער, וויבאלד דו ביסט דא אין זייער א גרויסע דעט רעשיאו, דעט טו קרעדיט רעשיאו, די בעלענס רעשיאו צו דיין קרעדיט, איז די פעקטאר, די פעקט מאכט אז ס'זאל אראפגיין דיין קרעדיט. יעצט אויב קענסטו סאם האו גיין און צושפרייטן דיין צוואַנציק טויזנט דאלער צווישן אלע קרעדיט קארדס, צווישן אפאר קרעדיט קארדס, אז דו זאלסט אין ערגעץ נישט זיין לאמיר זאגן מער פון טווענטי פייוו פערסענט, דעמאלטס איז דיין רעשיאו, דו ביסט נישט שולדיג אויף קיין איין קרעדיט קארד מער פון טווענטי פייוו פערסענט, איז גייט די קרעדיט ביורא ארויפרוקן זייער שטארק דיין דיין סקאור, ווייל דו ביסט נישט שולדיג קיין גרויסע פערסענט קעגן די קרעדיט וואס דו האסט ביי די ספעסיפיק באנק. דאס איז איין וויכטיגע זאך וואס דער אינגערמאן האט געדארפט קאנסידערן כדי צו קענען צוקומען צו שלב ב'. סטעפ וואן איז זייער פשוט, זע צו זיין איבעראל אונטער צוואַנציק פינף פערסענט פון דיין קרעדיט קארד אוועילעבל און די קרעדיט קארד ליין מיט וויפיל דו ביסט שולדיג. אקעי? דאס איז סטעפ נאמבער וואן. סטעפ נאמבער טו, יעצט איז דיין קרעדיט ארויפגעגאנגען, קענסטו קוואליפייען זייער גרינג פאר זיראו עי פי אר קרעדיט קארדס. און אגעין, איך פוינט ארויס דא איין זאך ווייל איך ווייס אסאך אירע גייען. פרעגן, וואס הייסט דו לערנסט אויס פאר די אינגערמאן צו יוזן קרעדיט קארדס? חס ושלום! נאו קרעדיט קארדס! געמאכט שמו אויף קרעדיט קארדס און פערטיג! איך אגרי אז אסאך מענטשן דארפן דאס טון, אבער אויב רעדט מען פון א דיסציפלינד מענטש וואס ער זוכט פשוט א פלאן, א פלאן אוו עקשאן, ער גייט לעבן מיט א בודזשעט, ער גייט לעבן נארמאל, ער דארף א פלאן אוו עקשאן וויאזוי צו קענען זיך צוריק שטעלן אויף די ריכטיגע טרעקס פון פון מצליח זיין בעזר השם, פון דעם רעדן מיר אונז יעצט. צעברענגט יעצט נישט לינק א איינעם וואס איז פארוויקלט סאך מער ווי דעם, איך רעד יעצט אין אזא פאל, איך טריי צו אפטיילן די פעסט מיט די פיוטשער, אקעי? סאו איינמאל די קרעדיט איז ארויף געגאנגען, סטעפ נאמבער טו, וואס טוט מען אין סטעפ נאמבער טו? די גייסט יעצט קוואליפייען פאר זירא עי פי אר קרעדיט קארדס, איך זאג דיר אז דו זאלסט וויסן, און איך ווייס אז זיראו עי פי אר קרעדיט קארדס איז נישט זיראו עי פי אר, סאך מאל איז דא א טרי פערסענט טרענזעקשן פי, פאר פערסענט טרענזעקשן פי, פייוו פערסענט, פיין ס'קאסט עפעס אינטערעסט, ס'קאסט דיך עפעס, אבער למעשה קאסט עס נישט די גראבע גראבע ריבית פון טווענטי, די נעשך, אקעי, די תורה רופט עס אן נעשך, ס'דא א סיבה פארוואס די תורה רופט עס אן נעשך, ווייל ס'בייסט. ס'בייסט ער אריין, וויי ווי ס'בייסט, בייסט ער אריין אין דיין אינקאם, ס'בייסט ער אריין אין דיין לעבן, ס'קען מאכן א לייף טשעינדזשינג איווענט פאר דיר, ס'בייסט, וועגן דעם רופט עס די תורה אזוי אן. סאו איך וויל אוועקגיין פון די נשך, פון די טווענטי פייוו פערסענט זייער זייער ציפעדיגע בייסעדיגע נשך, און איך וויל אריבערגיין צו עפעס א נארמאלע זאך טרי פאר פייוו פערסענט, אקעי? אויב ס'האט האסט א זירא פערסענט APR מיט א טרענזעקשאן פי, אדער א טרי פערסענט APR אן קיין טרעזעקשן פי, אקעי ס'איז רואיגער אבער דאס איז נאר איין יאר, איינס א האלב יאר, וואטעווער, יעדע קרעדיט קארד איז אנדערש, אבער אין סטעפ טו וויל איך זעהן ווי שנעלער אז ריבוי פון די צוואַנציק טויזנט דאלער אדער די גאנצע זאל אריבער גיין צו א זייער א מענעדזשעבל עי פי איי, דאס מיינט זירא פערסענט, דרי פערסענט, צוויי פערסענט, אזוי ארום איז כאטשיג די פעימענט וואס די מאכסט יעדע חודש גייט נישט פאר די רוחות, ס'גייט פאר דיר, ס'גייט אפצוצאלן דיין קרעדיט קארד בעלענס, אקעי דאס איז סטעפ נאמבער טו. יעצט, גאואינג פארווערד, האסט אנגעהויבן דיין נייע דזשאב, דיין דזשאב קאווערט דיין בעיסיק עקספענסעס, פארשטייט זיך ספענד נישט אין די וועלט אריין נאר וואס דו מוזט, דיין דזשאב קאווערט דיך דאס וואס דו מוזט, דאס איז נישט קיין פראבלעם, דו ביסט מסודר מיט דעם וואס דו מוזט. דו דארפסט אבער מאכן דיין קרעדיט קארד פעימענטס, זייער זייער א וויכטיגע זאך, מאך א ליין, דאס מיינט מאך א ליין פון די פעסט און פון די פיוטשער, די יאנקל ביסט א אנדערע מענטש גאוינג פארווארד ווי די יאנקל וואס איז געווען ביז יעצט, דאס מיינט זאלסט קיינמאל נישט פון דא און ווייטער פון היינט וואס די הערסט די שיעור זאלסטו קיינמאל נישט נוצן קרעדיט קארד בעלענסעס אדער קרעדיט קארד חובות אדער חובות פון עניטינג נישט נאר פון קרעדיט קארד אויף צו צאלן דיין פיוטשער לעבן דיין פיוטשער לעבן זאל קען זאל קומען אינגאנצן פון דיין אינקאם, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. יא, פרוביר צו האבן א אינקאם. דער אינגערמאן פון וואס איך רעד יעצט האט א אינקאם וואס קען קאווערן זיין לעבן, עס קען אבער נישט קאווערן זיין פעסט. סאו אונז זעמער גוט מיט די זאך, טשעק, דאס איז מסודר. די פראבלעם איז, ער האט נישט פון וואו צו באצאלן די קרעדיט קארד חובות יעדע חודש. לאמיר זאגן אז די קרעדיט קארד איז וויפיל? טויזענט דאלער א חודש, וואטעווער ס'איז, ער האט נישט קיין איבריגע טויזענט דאלער א חודש צו באצאלן, סאו ווי פארשאף איך די טויזענט דאלער? סאו נאכן איבערגיין די סיטועשן, אקעי, איך רעד יעצט פון א סיטועשן וואס איך האב צוגעקוקט, פון א אמת'דיגע פעקט, האבן מיר אונז אפגעשמועסט אז ער גייט, ער. אין די ספעסיפיק סיטועשען פילט ער אז אין זעקס חדשים ארום, ער פאנגט אן יעצט די דזשאב, אין זעקס חדשים ארום גייט ער האבן א רעיז פון די קאמפעני וואס ער גייט אים קענען קאווערן דאס, נאר יעצט קען ער נישט, סאו א טעמפערערי דעסיזשן וואס מען האט געמאכט, ער האט געמאכט א דעסיזשן אז ער גייט נישט נאר בארגן צוואַנציק טויזנט דאלער פון די קרעדיט קארדס נאר ער גייט אויך בארגן די טויזנט דאלער א חודש אדער וואטעווער די אמאונט איז וואס ער גייט דארפן באצאלן פאר די קרעדיט קארדס אין די נעקסטע זעקס חדשים, דאס מוז ער אבער נישט נעמען אויף איין מאל, דאס קען ער נעמען פאר אפאר חדשים, צוויי דריי חדשים, אויב זעט ער ער מוז נאכאמאל וועט ער נעמען נאכאמאל, ס'איז טאטעלי פיין עז לאנג די לעבסט מיט א חשבון, ווייל די פאטשקעסט נישט ארום אמאליגע זאכן מיט היינט, די ווערסט נישט פארוויקלט, א חשבון איז די נאמבער וואן זאך וואס די דארפסט האבן כדי צו קענען מצליח זיין מיט דעם וואס איך רעד יעצט, קיינער זאל נישט נעמען קיין איין ווארט וואס איך זאג דא פאר איינעם וואס איז א צופלויגענע מענטש און עניטינג וואס ער גייט טון וואס זאג מיט די אינפארמעישן גייט ער נאר מאכן מער צופלויגן חס ושלום שטיי ווייט פון דעם איך מאך א דיסקלעימער איך נעם נישט קיין אחריות וואס דו טוסט זאלסט וואטשן וואס דו טוסט אבער מיט דעם אקעי וואטש מיט די אינפארמעישן איך גיב דיך אינפארמעישן וואס ס'קען דיך ראטעווען אויב דו ביסט אין אזא סיטואישן און ס'קען דיך דיסטרויען אויב דו טוסט די ראנג זאך מיט עס. געב אבאכט גע צו נאמבער טרי, האבן מיר אונז געשמועסט אז ער גייט נעמען אויכעט פון קרעדיט קארדס אויף די זיראו עי פי אר צו קענען פושן פאר נאך זעקס חדשים. נאמבער פאר, איינמאל דו האלטסט זעקס חדשים ארום, אדער דריי חדשים ארום, טריי צו טון די בעסטע דזשאב אין די וועלט וואס דו קענסט פאר דיין עמפלויער, טריי צו ברענגען דארטן וועליו, ברענג נישט מיט דיין בעגעדזש מיט פראבלעמען, גיי אריין מיט א פרישקייט, מיט א ענערדזשי, און ברענג דארטן וועליו, זע צו וואקסן דארט און זע צו ברענגען א גענוג וועליו פאר דיין עמפלויער אז ער זאל דיר וועלן געבן ווי שנעלער א רעיז. די טאג וואס דו באקומסט די רעיז, דעמאלטס גייט מען אריבער צו סטעפ נומבער פייוו, וואס דעמאלטס גייסטו אנהייבן צו באצאלן די קרעדיט קארדס פון די רעיז וואס דו האסט באקומען. די אלטע וועידזשעס קאווערט דיך דיין דיין בודזשעט, יא? סאו יעצט די נייע, די אינקריס, כ'האף אז ס'איז מער ווי די טויזנט דאלער א חודש, איז דאס גייט דיך העלפן כדי אז דו זאלסט קענען אנהייבן צו גיין פאראויס, און דעמאלטס גייט זיך אנהייבן אראפצורוקן די בעלענס יעדע חודש. ווי דו זעסט דיך א יאר שפעטער צו א האלבע יאר צו מער ווי א יאר, יעדע קרעדיט קארט איז אנדערש, לאמיר זאגן אבער א יאר שפעטער די זירא עי פי אר עקספייערט און ביסט נאך אלץ שולדיג אויף דעם צוועלף טויזנט דאלער, דרייצן טויזנט דאלער, קודם ס'איז אראפגעגאנגען פון צוואַנציק צו צוועלף, אקעי? קען זיין ס'איז אראפגעגאנגען ווייניגער אדער מער, איז נישט קיין חילוק וויפיל, ס'איז אראפגעגאנגען אבער, סאו איינמאל דאס איז אראפגעגאנגען וואס טוסטו נעקסט? זע צו טון די זעלבע זאך, פאנג אן פון אנפאנג, פון סטעפ וואן, זע צו זיין נאכאמאל און נאך א יאר פון זיראו עי פי אר, ביז דו האסט עס אינגאנצן באצאלט, און האפנטליך האסט שוין באקומען נאכאמאל א רעיז דעמאלטס און האסט געקענט באצאלן נאך מער אגרעסיוו, און האפנטליך אז איינמאל דו האסט אנגעהויבן צו באצאלן וועסטו אנגעהויבן צו בויען א שיינע פארטפאליאו פאר עמערדזשענסי פאנד, און געלט פאר חתונה מאכן, און וכו' וכו' אלעס וואס דו דארפסט האבן, און אזוי האסטוך אנגעהויבן צו בויען, צו גייסט צוביסלעך אין די ריכטיגע דיירעקשאן, אבער די נאמבער וואן לעסן איז ארויסצונעמען פון דא איז, נישט אויסמישן די אלטע מיט די נייע. אז דו ווילסט מ'זאל אדרעסן דיינע קוועשטענס, שיק א טעקסט צו עיט פאר פייוו, פייוו סעווען טו, וואן טו, וואן טו. גיט געלט, די וויזדאם פאר יאר וועלט. גיט געלט, די וויזדאם פאר יאר וועלט.